Thla khan zeidah a cang tiah cun inn neitu an umnak hna nih khan an sualpi hna timi report kha kan dong pah tu he. Ka YouTube channel rak ka zoh peng tu pumpak pakhat cio nan cungah lunglawmhnak tampi ka nei. Kei ka channel hi channel fate a si. Naite lawngin monetize te pawl hna kha van awng ve mi kha si. Le chim awk tlak lo te khi si natein thazaang nan ka pek i thazaang nan ka pek nak cungah khan lunglawmhnak tampi ka nei. Nai hrawnghrang hi khual ka tlawng kho ti lo. A ruang cu khualtlung tete kha ka van nei pah hna. Lailei i ummi hawile kawm siseh, chungkhat sahlawh tete hna nih kan van kan tlawng pah ngai. I sianginn kai hna kan rak ra pah hna. Le khakha ka van buaipi pah hna i khual ka tlawng kho rih lo. Hi hmaizarh lei hin cun biatak tein khual ka van tlawng ve ṭhan cang lai. I ka video hi Atu i ka channel atu tan i hika i ka channel ahhin zeimawzat kan upload cu hnuah The Chin Post lei hna khan ka video pawl kan upload ṭheo tawn. Cun CBN YouTube channel hna khan tlawmpal te kha pakhat pahnih te kan van upload tawn. I ka video hi zoh awk zong hi tlak tuk lem lo. Asinain Kan Laimi ah hi bantuk YouTuber taktak hi kan um kho rih lo. Kan ram, kan khua, kan fing le kan tlang pawl ka biatak deuh in content focus ka tuah kai tim. Asinain ka tuah kho taktak lo. A ruang cu Sport mipi thazaang peknak kha kan herh ngai i comment tete pawl zong kha biapi ngai. I cu si tikah thazaang rak ka pe ve u ti kha hika hin van sawm kan duh hna. I kan ni Laimi cu mi tlawmte kan si. Viewer zong hi tampi a nei kho ding khi kan si lo. Asinain hmailei ah Youtuber pakhat kan in ṭha kan si khawh ve nakding ah le minung tampi zong youtuber an i chuah khawhnak ding ah khan lam hmuhsaktu zong kha van si khawh ve kha si. Le kan video tuahmi tete zong kha a ṭha tuk lem lo nai te khan Zei ka ti lai. A zohtu lei kam nih khan cu bantuk kha bantuk lei khan rak kan tuahpiak law timi pawl hna kha a um ah khan cun thil ṭha ngai seh ka bantuk i chimhhrinh kha kan Laitlang fing le tlang pawl biana ah aa Santhang lei kan chim ahcun Saro tlang hei ti pawl hna khi va kai in zan khat hrawng hna va riah i kha Saro tlang A hmunhma pawl, a thingkung pawl um, a thingkung zeibantuk thingkung dah an um hei te. Cun a fingtlang hrimhrim kha video va tuah hei ti pawl khi ka uar. Ciriang tlang hei ti zong khi va kai, va kai in fit zeiza dah a san. Cun a tupi chung hi zeidah lawh timi pawl kan Laitlang i ummi, Chinram i ummi fing le tlang pawl siseh. Cun tiva tiva hi hika tiva hi khoika in dah a rak rat hei timi cun a min khi Loawh si ahcun zeiruangah dah Loawh ti an sak hei ti Loawh hi khoika in dah ai thawk i khoika dah dongh hei ti pawl cun tizu ngece hei ti pawl hna kha zeitluk khan dah an si timi pawl khi khi bantuk leikap khi ka uar phun cu si. Cu pawl tuahnak ding ahhin YouTube in monetization kan hmuh lawngah khin video tuah khi tha a tho ka ti lai cu fawinak cun. I cu ahcun mipi thazang peknak kha a biapi ngai. I kanmah le kanmah kha biatak tein kan i support a hau. I Laimi cu minung tlawmte kan si. Cun holh zong hi phunkip kan thiam. Mizo holh kan thiam. Kawl holh kan thiam. Mirang holh zong thiam mi tampi an um. Cu si tikah anmah Kawl holh i a tuahmi videos seh Mizo nih an tuahmi videos seh kha bantuk pawl hna kha duhtawk kan ngeih khawh tikah khin Lai nih kan tuahmi kanmah Laimi te nih kan tuahmi khi a zoh khi kan i kan duh lem lo kan uar lem lo ka ti lai cu cun a tuah zong kan thiam lo zong kha si kho men e cu si tikah kanmah le kanmah tu hi thazaang i pe hna usih ti kha hi ka hin a ka zohtu hna sinah kan Van in forh deuh kan duh hna ka ti lai cu. I kanmah Lai holh tein video kan tuah tikah hin kai kan i lunghmuih khun kanmah zong hi tuahtu zong hi a ruang cu kan Lai holh hi mi tampi nih an thei lo mi tlawmte lawng kan si. Nuai ting hra hmanh kan tling lem la lo cu. I kha si tikah khan kha bantuk local Local language in video kan von sermi khi Facebook te hna, YouTube te hna nih, nih khan an uar ngai. An uar ngai tikah khin hoi nak khin zei ka ti lai local language si tikah khin tha zong khi YouTube zong khin tha pek ngai. I khakha biapi cu viewer kan neih khawh nak ding kha biapi cemmi cu si. Cucaah cu nika hin ka video thazang rak ka peu ti ka va som kan duh na i kan tu tan na abik in van chim kan kai tip mi kha chu zai lo se atu tan hin thla thum chung thlali thla thum thlali chung hi content focus tu kai tim i chu chu zeida si ti ahcun kan ram nih kan ton cu ma mi harsatnak Biana ah, ral a tumi nih ral an tu. Ral tumi chungkhar lawng kha a harsami cazin kha an si lem lo. Ral an tu, khatlei kam in kan tli kan zam ve. I ral tuknak nih a chuahpimi kha cu harnak lawngte kha a si. I khoika hmanh kha chawroi, khuakhat le khuakhat, pengkhat le pengkhat kha I tlawn khawh le i kai khawh mawṭaw chuk lo tikah khan ei le din a har. Cu tikah kan ram, kan mipi hrimhrim kha harsat, kan harsa tuk. I khakha atu tan i content focus kai tuah kai timmi cu atu i harsatnak kan ton cuahmah mi kan mipi hna sinah hin ka va tlawng thluahmah hna lai thla thum thla li chung hi ka tlawng hna lai i Mizoram ummi siseh Laitlang i ummi si hna seh cucu ka va tlawng hna lai i Cu chungah cun a harsa deuhmi kha focus in ka tuah deuh, kai timh deuhmi cu si. Le a cheukhat cu ramdang ummi zong kha tampi fanau neimi kan um caah khan. Le khakha hiti i bawmh peng kha a harsat ve caah khan eh, rian rian a ṭuan khomi an si ahcun rian kawl piak hei ti pawl kha kai timhmi cu si tutan kai timhmi le kan hnu lei zongin dirkamhtu kha kan an um ko tikah khan a cu bantuk hna na tuah khawh ah khan cun kan in dirkamh lai a timi kha an um i kei zong kha ka tha tho ngai kha bantuk a ka timi an um ca khan ka ke kai timhmi kha a tlam van tling thluamah le Kan hnulei ah ka supportu zong kha a herh ahcun kan van langhter te lai i anih, anih, anih cu ka ram ah ummi an si timi zong kha i herh ahcun kan van langhter lai. Le khakha content focus ka ka tuah lai cang caah khan thla thum thla li chung i cu hlan ni ka rak tuahmi khi zei huaha an si lo ti tikah content focus ka nei kho lo ka chim cang bang khan ka hmuhmi paoh kha ka va kal i video ka va tuah i ka tuahmi hi tampi um nan kan upload lomi zong hi tampi um le YouTube as se Facebook as se kan thlah lomi pawl hi tampi um a ruang cu ke ai dawh cah deuh lomi tete hna kha a um cun cheukhat cu langhter a duh lomi hna kha an um. Kha bantuk relrem lonak tete ruangah khan kan langhter lomi kha tampi a um. Le kha kha atu cu khat bantuk kha si ti lo khan kha bantuk langhter awk a ṭha lomi kha cu kan kaltak thluahmah cang lai i chungkhar a harsa mi kha kan va tlawng hna lai, tlawng bakin ka va tlawng hna lai i Biana ah, chungkhar pakhat ah rianṭuan kho an um ahcun kha nih a thiammi hna a nei kho Pre-book ah ke zungthiamnak lei hna in sak hna maw? Cun pakhatkhat rian a thiammi um ahkhan cun kha he ai tlakmi rian kha kan kawlpiak lai i bawmhnak zong kha zeimawzat Bawmh an herh ah khan cu kan pek ṭhiamṭhiam lai i kha khan biapimi cu biahalnak le an harsatnak kong te pawl hna kha kan i ruah lai i kha bantuk pawl kha focus deuh in ka tuah lai ka te tu thum thlali chungah hin mu i kha ka khual tlawnnak tete zongah khan ka video tete kha kan rak upload peng lai tikah khan zeidah an lawh an nih a video tuahmi zeidah a lawh tiah khan von bih lengmang khawh kha ka si lai. E cu hlan i an kan bawmtu ha ke video a luan ciami video ka rak tuahmi a siseh ca kan rak thlahmi zongah khan bawmhnak tampi nan kan pek. US dollar in thong hnih in thong thum ka hrawng hi a si men lai dah ka te keimah kut chung phami hi. Le cu zong cu a kan petu, a kan bawmtu kha kan in philh hna lo cu sinak kan chiah peng nihin ni tiang le khatlei kam ah hi ka zawn te hin uh, ka van tanh lo ko lai le chomphai i ummi unau hna kong ah khan uh, tam ngai a chuak tam ngai te a chuak india in ting hnih ting hnih dengmang he chuak ro da ka te ting khat le som riat le som ko ka rong salai e kha zong kha Zeimawzat anmah pafa rual ca kan hman hnu ah khika ngakṭah sianginn ah kan va chiah hna. Kan chiahnak i Saya Kawl Lian Thang sinah hin India tingkhat ka hei pek hna. Le kha zong kha mipi sinah kan van langhter lem lo. A ruang cu kha bantuk van langhter le zeiloka Ke phundang hna khan an van ruah sulai ti kha kan van phang deuh ca khan le kha bantuk tete an kan bawmtu nan cung zong khan kan i lawm tuk hringhran. Le atu zong kha video kha pehtlaih te ka van tuah lai cang ca khan ka video uh, nan van kan zoh tik zong ah khan tel ve ka duh ko hin ha dong bawmh ka duh ko nan ti si ahcun direct bak in anmah chungkhar he khan i pehtlaihnak kha kan in pek hna lai. A ruang cu kanmah nih buaipi lengmang kha ke an kanmah caah khan dawn ke kan kalnak ding kan focus taktak kha kan kheng kho taktak lo. Cu si caah khan bawmh hna na duh sual na duhmi chungkhar hna an um ah khan cun anmah pehtlaihnak phone number tete kha video kan rak langhter peng cang lai. Le kha kha thawngpang ka van in chimhmi hna cu se ka van in ruahmi hna le lai lai lei hi tu thawngpang a chiat tuk lio si ca hin kal khawhnak um kal khawh lonak hna kha van um cun a bik in kan kal khawhnak tete zongah khan vanlawng cunglei ral kha ṭih a nung ngai ṭhiamṭhiam le cu si ca hin Kawlram lei Laitlang lei kha cu tlai deuh ah kan kal te lai i a biapi cem cu atu i kan van thawk dingmi hi cu Mizoram chung khan kan ot hmasa lai. Le Mizoram chung kan ot lai khoika khoika timi pawl kha a chim awk van ṭha lo. Le kan ot lai i Mizoram chungin ralzaam an um deuhnak khua pawl hi kan va tlawng hmasa hna lai i kan va tlawng lai i cuticun video kan rak tuah lai i nifatin bak kan upload lai video kan thlah caan hi zanlei kanmah india lei koe laitlang lei i zan nazip Parokum pasarih kar hrawng han si peng. Hi ka kha bantuk kha caan te kan video kha kan rak thlah peng lai. Ni fatin te bak kan thlah lai. Cuca cun ka zai ka ti lai. Zangfa nawl kan duhmi hna pakhat cu ka video a ka zohtu. Tete zong nih kan zangfa nak tein subscribe te kha rak kan tuah ve u ti kha van in sawm kan duh hna. Hmailei ah hi hnak lian deuh ngan deuh in Kan miphun caah rian kan ṭuan khawhnak dingah khan mipi kan miphun hawi a simi vawleicung hmun zakip a ummi nanmah bawmhnak kha kan herh peng. Le hika hin YouTube in kan hmuhmi phaisa tete hna a um sual ping pangah khan cun kha zong kha kan mipi ca ṭhiamṭhiam ah kan hman ṭhan ṭhiamṭhiam lai. I fangkhat fanghnih te lut sual zongah a luhmi a um sual zongah khan kan mipi ca kan hman ṭhan lai. Le a lamkip in kan i bawm hna lai i khati khan kan cawlcang lai. Cun a donghnak ah thawngpang pakhat te van thanh ka duhmi cu hika atu thlathum thlali chung ka kal hlan ah hin atu bantuk in brick briefly news phun tete khin uh, thawngpang tete kha update ka van tuah pah lengmang lai i ka ka van i tim pa mi zong se la kan ram dirhmun taktak ki zai dirhmun ah kan phan kan phak chang ti mi he aphavuan longin ke chung palang longin a thei mi tampi kan si men lai dah ka ti le a chung taktak in zeidah kan lawh timi taktak he pakhat te ka van thaizan lei ka chim hlan ah ka hi atu tan te van tan ka duh mi te um keimah kudain keimah bak nih keimah sin bak a report a ka pe mi pawl nih sinin ka theihmi te kha sharing ka van in tuah hna lai. Atu ah kan vai dih cang. Kawlram Laitlang lei ummi mipi tampi cu kan vai. Khoika dah rian um hnga tiah khat lei khat lei kan soi kan per. Khika khi a ṭha deuh hnga maw kan ti. Khat lei kan tinak ah kan pang vai dih tu hi. I cheukhat cu Aizawl ah sinum mi sinah hlawhfa in nu ka ti lai cu mi sinum rian ai hlawhmi kha tampi an um. Aizawl ah siseh, Lawngtlai hei ti, Lunglei hei ti zong ah Champhai zong kan tampi an um. Le a tam cem cu Aizawl. I kha khan zeidah cang tiah cun inn neitu an umnak hna nih khan an sualpi hna timi report kha kan dong pah tu he le kha si tikah khan kan ram dirhmun kha van kha bantuk tete kan von ton tikah khan kan vun lau ngai kan vun lau ngai tikah hi action kan la kho hnga maw ti kha khua ka ruat lengmang tikah khan thil har ngai kha a van si. Khi a phuaisi a lian taktakmi nih dah an kan bawmh, kan hnulei an kan dirkamh ti lo ah khan cun le cucu khan hna keimah sin i report a ka pemi hna tete nungak tete kha ka va ton hna lai ka va ton hna lai i bia ka va hal hna lai. Kha zeidah nan cang, zeitindah nan sining si timi pawl zong kha ṭha tein ka va hal hna lai. Le ka chim duhmi cu kan ram ah khan kan mipi nih khan harnak kan tonmi kha tampi a um. I chim ahkhan cu a tampi lai. Hi harnak kan tonmi kong pawl kha ka chim lai. Thaizan ah, thaizan ah special bak in ka chim lai. Le khakha atu i kan tonmi kha bantuk ningzak ngai a simi thil, cun mualpho bak a simi thil kha an chim ngam lo lengah khan hi bantuk kan ton hi dakaw tiah lengah khan an chim ngam lo, an phuang ngam ti lo. Ya inn thlorh bak khan an inn. Kha bantuk a tampi an um cang. I Laitlang cu Laitlang cu van tiah Laimi hi Laitlang chung lawng khi Laimi kan si lo. Kalemiu in a chuakmi a ṭhangmi kan tam tuk Laimi. Cu bantuk in Makui ah seh, Manli ah seh Rangoon ah kha bantuk Laimi tampi zong kha Mizoram ah an rak phan hna. Le Laitlang chung i ummi Chin State chung i ummi lawng si lo kan le kha bantuk Kawlrawn i ummi Mizoram ummi zong harnak tampi an tong. Le kha bantuk pawl kha zeitindah an harsatnak si timi pawl tiang khan focus content focus ka tuah khawh kai zuam lai le cucaah cun ka hnu lei in focus uh, supporting rak ka pe hram u ti kha hika hmun in van nolh than lengmang ka duh